Дип исемнәр янында хәбәрсез югалган диеп язылган. Фронтта һәлак булып, билгесез югалган дип исәпләнгән сугышчыларның туганнары, оныклары аларның каберләренә барып, рәхмәт һәм хөрмәт белдерә алмаулары Билгесез солдат көне барлыкка килүгә төп этәргеч була. 1966 елның 3 нче декабрендә Билгесез солдат көле Мәскәү янындагы туганнар каберлегеннән Александр бакчасы территориясенә китерелә. 1967 нче елда биредә мәңгелек ут кабызыла һәм Билгесез солдат кабере мемориаль комплексы ачыла. Россия Дәүләт Советы депутатлары тәкъдиме белән 2014 нче ел 3 нче декабрь Тарихи дата итеп билгесез солдат көне, яу кырларында башларын салып, билгесез калган сугышчыларны искә алу көне итеп билгеләнде.

Районыбызның хәрби комиссарияты Бөек Ватан сугышы музей-мемориалының өлкән фәнни хезмәткәре Михаил Валерьевич Черепанов белән берлектә бик зур һәм изге эш башкара. Инде берничә ел дәвамында хәбәрсез югалган якташларыбызның һәлак булган урыннары табыла. Бу хезмәтләр барысы да Арча хәбәрләре газетасында даими яктыртылып килә. Бүген, Ватанны саклаучылар көнендә, безнең ун якташыбыз үзләренең якыннарының рәсми хәбәр кәгазен алачаклар. Ничә еллар аларның исемнәре хәбәрсез югалганнар рәтендә иде. Абдрахманов Салих Габдрахман улы, Борһанов Шәфикъ Борһан улы, Загидуллин Самат Кәлимулла улы, Загидуллин Хәнәфи Загидулла улы, Мөхәммәтҗанов Нургали Хисмәтулла улы, Хәертдинов Сәлах Хәертдин улы, Хәертдинов Хәбир Хәертдин улы, Хәйретдинов Әхкам Хәйретдинович, Ибраһимов Исмәгыйль Ибраһим улы, Рамазанов Габделфәт Мөхәммәтханович. Бүген бездә кунакта Орча муниципаль районы башлыгы Нуриев Ишат Абдельфәрт улы. Хөрмәтле Ишат Абдельфәртович, сезне сезгә бирәбез. Һәм безнең якташларыбызның, хәбәрсез югалган дип саналган якташларыбызның якыннары, оныклары, туганнары шулай ук бүген безнең музейда. Без түргә Габдрахманов Салих Габдрахман улының сеңлесенең улы Рахимов Айдар Касимовичны чакырабыз.

Кая бу хәбәрсез югалган дип бөтен әдәби мансыймы? Менә хәзер кая үлгәне, кая күмелгәне бөтен нәрсә язылган, менә шундый пизичи тапшырабыз, урыны җмакта булсын. Яме?
Борханов Шафик Борхан улының инесенең улы Борханов Шамил Шугаповичны чакырабыз.

Юк, үлгәне урыны кая икәне бар, но э, юк.
Загидуллин Ханафи Загидулла улының энесенең малайлары Габидуллин Гайсә Мәхсум улы һәм Габидуллин Ришат Мәхсум улы. Зөмрәттагы сорыстан табып була да инде кайсы? Урынды җимакта булсын, яме? Китми торабыз, баш бергә төшәбез. Мөхәммәтҗанов Нургали Хисмәтулла улының киленнәре, кайнанасының энесе Гөлсия ханым Назиповна, Нәҗиповна, тәкъдим итегез. Хәертдинов Сәлах Хәертдин улы һәм Хәертдинов Хәбир Хәертдин улының туганнары кызганычка каршы килә алмады, ләкин э, безнең музеебыздан алар килеп алырлар дип ышанабыз. Ибрахимов Исмагил Ибрахим улы, сеңлесе Ахтямова Фирая Ибрахимовна бүген бездә музеебызда. Рәхим итегез Фирая ханым. Урны жмакта,

Фәрт Мөхәммәтхановичның улы Рамазанов Альберт Абделфәртович. Тәкъдим итегез.
Бабай Украинада калган икән бит. Урынымыз мактау, шәһәр. Шулай.

Әлбәттә, сугышта һәлак булганнарның, кызганычка каршы, кая күмелгәннәре, кая һәлак булганнары, ничек югалганнарын да белеп булмый. Менә мин үземнең дә әтинең абыйсын бу яктан да эзләтеп карадык, бу яктан да эзләтеп карадык, табып булмый. Хәбәрсез югалган, хәбәрсез югалган. Урыннары оҗмахта булса да. Ә менә аңа карап без эзләүне туктат, туктатмыйбыз. Моңа күрә бу эш инде безнең бер биш ел элек инде без биш, өч бабайны кайтып күмгән идек тә, аннан соң бер бабай кайткан идек без шулай бит, димме?

Шушындый егетләребезне, булачак Ватаным сакчан, шушындый матур бәйрәм белән чын күңелем белән тәбрик итәм. Әлбәттә, илдән дә кадерле, азатлыктан да кадерле әйбер юк. Шуңа күрә гомер-гомергә элек-электә шушындый менә Ватанны саклау шартларында билгеләп үтелгән Ватанны саклаучылар дигән профессия дә ул һәрвакытта безнең иң алдагы профессия булса ул берсе булып саналган. Менә шуңа күрә безнең каршыбызда утырган офицерлар, алар бүгенге көндә кемдер кайнар кошлар аркылы аркылы үткән, Аллаһ карамаса, кемдер башка җирдә хезмәт иткәндер. Әмма ләкин алар һәрберсе үзенең илебезгә тиешле бурычын биреп, яхшы итеп хезмәт итеп кайтканнар. Әлбәттә, кемдер тазалыгы буенча бара алмыйча калганнардыр да бардыр инде. Тормышта бит төрле вакытлар була. Мин мәсәлән үзем флотта ике ел хезмәт иттем. Шуңа күрә әнә без инде ачтык мемориаль такта на табличка витаминеда. Анда минем белән бергә хезмәт иткән республика күләмендә чыгарылган бер җитәкче килгән, ул минем белән бергә хезмәт итте. Менә аның белән сөйләшеп кадыр күңел итеп утырдык. Армиядә, флотта, ул хәрби хезмәттә булган дуслар, алар беркайчан онытылмыйлар. Менә Сергей Ильич Шутра безнең буын өстендә, ул инде кайнар кошлар аркылы үтеп, буын өстендә баягы бераз җитәкләп, безнең яшьләребезне тәрбияләүгә шулкадәр күп өлеш кертәләр. Һәм, әлбәттә, алар берсен-берсе барлап, әле Афган начакан сугы 15 февраль көнне Афган гаскәрләрен чаган шушындый истәлекле көндә һәр үлгән кешеләрнең хәтта каберләренә барып, туганнарына барып, аны хәбәрсез искә алып йөрделәр. Безнең инде военкомыбызны алмаз азабыз бу бик зур эш башкара. Без һәрбер хезмәткә киткән һәрбер егетебезне котларга тырышабыз, сәламнәр әйтәбез. видео баслар оештырып, әти-әниләр белән күрешеп, бик матур итеп шушындый чаралар үтә. Һәм шуңа күрә мин инде шушы бәйрәм безнең өчен бәйрәм генә булып калсын дип телисем килә. Хәзер безгә тыныч имин көннәр, беребез дә менә туганнарыбызны югалтып, аларны яңадан эзләп йөри торган булмасын. Елларыбыз имин булып, тыныч булып, бер-беребезне хөрмәт итеп, илне көне сөендереп, матур итеп, озын-озак еллар гомерләр яшәргә насыйп булсын. Зәйкә сезгә хезмәте өчен бик зур рәхмәт. Сәләт салып бәйрәмнәр белән.
Фронтта һәм тылда җиңү сәгатен якынайткан, безнең арадан киткән каһарманнарның үлемсез батырлыгын искә алып дога кылу өчен Әмир хәзрәткә сүз бирәбез. Укылачак догалар һәлак булган якташларыбызның рухына барып ирешсен иде.

Сәламе, бәрәкәте һәрберегезнең үзләренә булсын! Раббым Азза вә Җәллә йортларыбызны бәрәкәтләндерсен, нурландырсын, йортларыбызга кайгы-хәсрәтләр күрми, бәхеттә, шатлыкта, сәгадәттә, иминлектә яшәргә безгә насыйп итсен, иншалла рахман. Татар мәкалендә әйтелә, Үлгәннәрнең кадерен бел, исәннәрнең кадерен бел, дип әйтә, әйеме? Шуңа күрә инде менә без вафат иткән мөселман дин кардәшләребезне һәрвакыт үзебезнең догаларыбызда искә алырга тиеш. Пәйгамбәребез галәйһиссәләтү вәссәлам әйтә, ягъни Кеше вафат иткәннән соңрак, өч әйбер аннан затып калыр, әмма аның белән бересе калыр, икесе китәр, дип әйтелә. Беренче аны озатып барганда инде анын туганнары озатып барыр, икенчедән җыйган малы, өченчедән инде аның кылган гамәлләре озатып барыр, дип әйтелә. Һәм нәкъ менә шулай ук Пәйгамбәребез галәйһиссәләтү вәссәлам, ягъни белгән вакытында, ягъни бер кешенең кайдадыр вафат иткәнен һәм каядыр күмелгәнен белгән вакытында ул һәрвакыт догадан булына торган була. Ә менә нәрсә әйтәсем килә, безнең бүген бит әле менә ватанны саклау чылар көне дә, әлхәмдулилла, аның белән дә сезне тәбрикләргә рөхсәт итегез. Менә шулай әйтәсем килә, безнең әбиләр, бабайлар, алар менә үзләренең ничек итеп дәүләтне яратканнарын һәм дә үзләренең җаннарын кызганмыйча, менә шушы юлда алар үзләренең җаннарын биргәннәр. Ни өчен? Ягъни безнең тынычлыгыбыз өчен асылында. Ә менә беренчедән мина үзебезгә менә яшь буынга әйтәсем килә. Яни безгә дә нәкъ менә шулай ук ватанны яратырга, әниләр, безнең әбиләр, бабайлар кебек безгә яратырга насыйп булсын иншалла рахман. Һәм дә ватаныбызга, динебезгә хезмәт кылып яшәргә насыйп булсын. Чөнки менә бүгенге көндә ул э, шундый извещение Чинияләр бирелде. Мин әйтер идем, аны иң күркәм йортыбыздагы булган түргә куеп, аның белән сез горурлана аласыз дип әйтәсем килә. Шул яктан, ягъни әйтик, менә минем бабай булсын, абый булсын, менә шушы юлда, ягъни Ватанны саклау, безнең менә шушы тынычлыгыбыз өчен үзенең гомерен биргән дип Әйтик, аңа һәрвакыт догада булынырга һәм дә аны искә алырга кирәк икәнлеген аңлатадыр асылында. Шуңа күрә Аллаһ Раббым Азза ва Җәллә э, безгә, э, ягъни әйтик, менә шушы кадерне аңлап, безгә яшәргә насыйп булсын, иншалла. Һәм э, безнең бер шигырен дә әйтеп кенә китәсем килә.

Җир йөзендәге һава һәм күк йөзендәге һава һәрбер мәхлукат һичшиксез Аллаһ Тәгаләнең зикерендә, фикерендә булна, дип һәм Пәйгамбәребез галәйһиссәләтү вәссәлам үзенең бер хәдис шәрифендә әйткән, кайчан бер җирдә мөселманнар җыелсалар, Аллаһ Тәгаләнең зикерендә, фикерендә булсалар, ул җиргә рәхмәт фәрештәләре иңәр, ул мәҗлестә кешеләрнең гөнаһларын юрганнар һәм дә догалары кабул булыр, дип әйтелә. Шуңа күрә инде сезнең рөхсәт белән Коръән укып, бер дога кылыйк, иншаллаһ.

Я Раббым үзенекен рәхмәтеннән калдырмаса идең, Я Раббым ватаныбызны яклыйм дип, саклыйм дип, Я Раббым үзләренең җаннарын Үзеңнең хозурыңа тәслим иткән бәндәләреннән, Я Рәхәм Рәхимин, якташларыбыздан, туганнарыбыздан, Я Рәхәм Рәхимин, барча мөселман дин кардәшләребездән, Я Раббым разый булса идең, Я Рәхәм Рәхимин, Я Раббым үзенекен рәхмәтеннән аларны калдырмаса идең, каберләрен нурлы кылса идең, риза бәхи булып ятуларын насыйп итсә идең, Я Рәхәм Рәхимин, Я Раббым Ә үзенең киң рәхмәтеннән безне калдырма, йә Раббым, йортларыбызны бәрәкәтләндерсә идең, моңландырса идең, йортларыбызда кайгы-хәсрәтләр күрми, бәхеткә, шатлыкка, сәгадәткә әйләнергә, йә Раббым, безгә яшәргә насыйп ит, йә Раббым, тынычлыкта безгә яшәргә насыйп ит, йә Әрхәм Рәхимин, йә Раббым, районыбызга, шәһәребезгә, җәмгыриятебезгә, йә Раббым,

Хөрмәтле үзбәкчеләр барыгызны да мин беренче 23 февраль бәйрәм көне белән тәбрик итәм. Сезнең барыгызга да тазалык, саулык, озын гомер, тигез тормыш телим. Мин әти сугышка киткәндә алты айлык курсакта калган. Менә хәзер 80 ел инде әтине көткәне, әти дип әйтәсем дә килгән иде. Ну, булмады. Ну, бүгенге көндә менә мондый хәбәр алгачыннан әзрәк дулкынланып киттем инде. Бик матур да әйтә алмыйм, гафу итегез. Моны эзләп чыгарган кешеләрнең барысына да бик зур рәхмәт. Һәм моннан соң да мин хәбәрсез югалган нәрәләр бик күп инде, аларга ягы шулай хәбәр оныкларына, балаларына, оныкларына, оныкчыкларына

Тарихи гаделлекне торгызырга булышканнары өчен, ярдәм иткәннәре өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Күңел сыкрап куя, яу кырыннан кайтмый калганнарны әйткәндә. Ил солдаты, исемең онытылмады, сының яши мәрмәр һәйкәлдә. Таш һәйкәлләр балкый тыныч кына. Өйрәнгәннәр алар тынлыкка. Һәйкәлләргә килик, гөлләр куйыйк, Һәйкәлләрне тыңлыйк тын гына. Илебез азатлыгы өчен һәлак булган, кан койган батырлар алдында баш иябез. Бер минутлык тынлык игълан ителә.

Ватанны саклаучылар көне уңаеннан унҗиденче гыйнвардан егерменче февральгә кадәр Арча хәбәрләре сайтында Ил сагында горур якташлар фотолары бәйгесе барды. Бөек Ватан сугышында катнашучыларның яки армия сафларында хезмәт иткән яисә хезмәт итүче ир-егетләребезнең хәрби киемнән төшкән фотолары утыз беренче гыйнварга кадәр кабул ителде. һәм сайтка урнаштырылды. Беренче февральдән егерменче февральгә кадәр тавыш бирү этабы барды. Барлыгы 38 катнашучы арасында егерме көн дәвамында чын мәгънәсендә кызу көрәш дәвам итте. Әлеге бәйге Арча һәм Әтнә районнары буенча хәрби комиссар Алмаз Әгъзам улы Борһанов белән берлектә уздырылды. Иң күп тавыш җыйган өч җиңүче бүген безнең музеебызда иганәчеләрдән бүләк алачак. Экранга игътибар. Менә алар, безнең җиңүчеләребез. Беренче урында 5635 тавыш белән Арчадан Азамат Һидиятуллин. Икенче урын 5551 тавыш белән Яңа Йәбаштан Салават Гомәров. Өченче урын 4394 тавыш җыючы Этнә егете Хәниф Зарипов. Э, Дәниф Зарипов. Әле белүебезчә, Дәниф безнең э, хәрби хезмәттә. Бүген аның әнисе э, Ания ханым кунакка килде безгә. Әле кичә генә тагын бер шундый шатлыклы хәбәр дә килеп иреште безгә. Икенче урын алган Салават Гомәров безнең беренче тапкыр шушы көннәрдә әти булган икән, аның кызы дөньяга килгән. Икеләтә эшләргә әйләнеп кайттык. Бүген нәкъ тә шушы урында бәйгедә нәтиҗә ясау һәм хөрмәтле җиңүчеләребезне тәбрикләү өчен

Рөстәм Наил безнең бүген илебез, илне саклаучылар көне, илебезне саклауга өлеш керткәннәребезне тәбрик итәбез. Безнең хәзерге көндә үзебезнең районыбыз буенча 150-гә якын егетебез армия сафларына хезмәт итә. Шуларның әле тагын 50-гә якын егетебез контракт белән үзебез сагында Тынычлыгыгызны саклап торам. Ә бүгенге бәйгедә дә безнең әле хәбәрсез югалганнарга извещение тапшырган бабайларыбызны әйтеп үтәсем килә. Бу инде безнең дөрестән дә Илшат Габдуллович әйткәнчә, 5 ел элек башланып китте. Моның башы дөрестән Сускон җирдән башланды. Черепанов Михаил Валерьевич белән эш башланганда Ул үзе мөрәҗәгать итте. Тавыл бирә алам, калган егетләребезне дә, диде. Безнең унбер меңгә якын хәбәрсез югалган. Һәм инде бу сүз белән, бу мөрәҗәгать белән без Илшат Гафаевичка ярдәм, ярдәм сүзеннән мөрәҗәгать иттек. Менә аның берсенә дә башында безнең главабыз Илшат Гафаевич үзе тора. Аның ярдәме белән без инде меңнән артык кешене алып кайттык районыбызга. Бу әбисез үскән балаларга бигрәк тә кагыла. Бу әгәр дә безнең Сугышчыбыз хәбәрсез югалган икән, ул инде ул вакытта бернинди льгота да булмаган, бернәрсә, ул саклык җан шикелле дә саклык. Нишләп дигәндә, ул бәлкем пленалектән, ул бәлкем американец торган чыгып киткәндер, аны берәү дә белмәде, аны инде ФСБлар да тикшереп карады, без бик күп әти-әнине ФСБ аша тикшереп карадык, бабайларыбызны.

Бу инде алар рухлары, монда ияреп кайткандыр дип уйлыйбыз, менә без хәзерге без укып үткән кичә инде кабуллаган булсын Алла җәза, рухлары шат булсын һәм инде бу эшнең әле районыбызда менә Арча бызның Арча хәбәрләр редакторы Исрафил Рахматуллович белән бу эш безнең газетабызга чыгып бара, дөрестән дә ул эшне без дөрес военкомат белән берлектә редакция белән бергә алып барабыз.

тапшырдык, балаларны тәрбияләдек. Конкурс үткәрдек, конкурсның соңгы концепатлары һәм инде монысы аталды безнең конкурс фотографии. Монда бездән бик күп фотографияләр килде, безнең солдатларыбыз, безнең дәүләт саклары кайткан җирләр катнаштыгында. Һәм Исрафил Рахматович аны һәрберсен сайтка куеп барды, без аны карап бардык инде. Ә Исрафил Рахматович үзенә сүз бирик, анда ничә кеше безнең тавыш бирде, ничә кеше сайтка катнашты.

Урын бирдек, алар үзләренең хезмәттә төшкән фотоларын куялар иде, җибәрделәр, безгә, без аларны урнаштырдык һәм тавыш бирү игълан иттек. Тавыш бирү, әйткәнемчә инде, менә беренче февральдән кичәге көнгә кадәр дәвам итте. Һәм анда, әйтергә кирәк, 30 мең тавыш җыйналды. Мондый сирәк була, мондый конкурсларда аның хәтле тавыш бирү. Димәк, шуның кадәр кеше кереп, бу фотографияләрне караган, бу кешеләрне күзәткән, Бәй игътибар белән үзләренең туганнары инде мөгаен, шулай ук дуслары, иптәшләре, бергә хезмәт иткән кешеләре. Чөнки интернет аның чиге юк, шулай бит? Бөтен дөнья буйлап тавыш бирергә була. Мин уйлыйм инде, бу кешеләр яңадан үзләренең элеккеге яшьлекләренә кайтып, хатирәләрен яңартканнардыр, күңелләрендә һәм әлбәттә горурлык хисе уянганнар. Безнең төп максатыбыз да менә шушы конкурсны үткәрүнең ул яшьләребезгә солдатта хезмәт итүнең зур дәрәҗә икәнлеген белдерү иде. Соңгы вакытта кызганычка каршы бу дәрәҗә бераз төшеп киткән иде, шулай бит? Э, менә без хезмәт иткән вакытларда, чорларда, 80-нче елларда армиягә бара алмаган кеше ул ниндидер бер кимчелекле кеше кебек тоела иде.

Һәм ул, беләсеңме, миңа нәрсә ди? Ә нинди югары чалымлык ул? Иптәшләр белән армиягә барасы килә ди. Бардым ди, комиссия, минем аякта әз генә зәгыйфьлек бар. Ике генә сантиметрга бер аягым кыскарак ди. Алмыйлар армиягә ди. Шуннан соң ди, беләсезме? Хәзерге заман булса, яшерен батырын түгел. Аллага шөкер, балаларга дип итәләйме? Берәү. Җиде тапкыр бардым ди, җиде тапкыр. Алыгыз мине армиягә. Хурлана алла кире кайтырга дип. Шуннан җиденчесендә военком Баширов юлланды, Башировка кереп җыладым ди. Җибәрмәсәгез, мин ничек итеп авылга кайтым, бу ятны ничек күтәрим? Шуннан военком чыкты да ди, комиссиягә ди. Это очень спешит, отправьте его немедленно. Шулай да миндей бөтен авыл җегетләренә караганда иң беренче китеп барды. Менә нинди дәрәҗәдә булган хезмәт итү безнең чорда. Әмә соңгы вакытта әйткәнемчә, бер көнне шаккатып сөйләшеп торабыз бер ни белән, таныш белән. Нидән безнең авылдан менә Алса дигән зур авыл инде ул, 200 гә якын хуҗалык анда. Бу урында хезмәт итүче бармы, мин белмим. Наласа авылын саклаучы бармы? Бүген юк. Тагын кайсы авылны саклаучылар юк икән? Менә бу бик хәвефле хәрби җәмәгать белән карасын төбенә төшеп, алай бит?

Нәрсә ул армия? Менә нәрсә бирә ул? Менә безнең икебезнең фикеребез бер булды. Ул да хезмәт итте, мин дә хезмәт иттем. Ул иң беренче читапта ир атка үзенең кем икәнен белеп кайтарга мөмкинлек бирә. Кем икәнен. Анда әти дә юк, әни дә юк, абый да юк, беркем дә юк. Анда син, шәхес, һәм сине әйләндереп алган дөнья. Андый мөхит ике генә җирдә бар. Берсе армиядә, берсе төрмәдә. Төрмәгә керергә Аллам сакласын, ә менә армиягә барып үзеңнең кем икәнеңне белеп кайтырга һәрбер егеткә кирәк. Чөнки бу дөньяда шунсыз яшәп булмый, ир-атка бигрәк. Менә шушы хисләр белән без ул конкурсны үткәрдек. Рәхмәт катнашучыларга һәм әлбәттә тавыш бирүчеләргә һәм җиңүчеләргә. Җиңүчеләрне чакырыйк инде хәзер.

Аның әле бабайсы Мулла Нуракимов белән бергә сугышып, безнең илебезне яклаган кешеләрнең берсе ул безнең эшмәкәр Шакиев Фәрид Галиевич. Менә аннан ярдәм сорадым да, ул дөрестән дә катнашам диде, һәм безнең спонсор булып егетләребезне котлыйбыз диде. Мин сиңа бик рәхмәт катнашкан.
Икенче урын Салават Гомәров.

Кичә, кичә кич белән миңа кыш бабай шалтыратты җамага. Менә Салаватның кызы туасын алдан беләдер инде. Шул мероприятие үткән җиргә алдан ук чыршы астына бүләк куеп куеп калдырдым ди. Мәйтәм анда чыршы юк ич инде хәзер дигәнем. Но анда ди флаглар бар бит. Менә карыйм әле.

Егетләр, барыгызны да илебезне саклау көне белән поздравить итәм. Минем нәселемдә дип катнашкан кеше минем әтинең олы абыйсы монда вакыт бергә Баянның комиссар булып хезмәт иткән, и Бәрәбәйдә аның без барып кайттык, Бәрәбәйдә аның памятниге бар. И аның малае Карелиядә вафат булган сугышта. Шуннан соң менә монда ни бар, портреты бар, Гусман Шагиевич Зигашин, тоже участник войны, первый секретарь, Арчаның первый секретарь и мин озак эшләгән авыл хуҗалыгы министрларының берсе. Әтием тоже участник войны. Алар Усман Шагишна икесе исән сау әйләнеп кайтканнар сугыштан. И Дәрәр башка сүз юк инде. Алар исеменнән дип Кабул итеп алыгыз. Ватанны саклаучылар көне буларак билгеләп үтелә. Ул батырлык, намус һәм ватанга мәхәббәт бәйрәме. Бүгенге кичәбездә дә туган илебез каршында булган изге бурычны үтәп, уңышлы исән-имин хезмәт итеп кайткан көчле затларда, киләчәктә армия хезмәтен үтәячәк егетләребез дә байтак.

Үзенең матур җырлары белән сезнең каршыгызда бәйрәм сәламе булсын, сезнең каршыгызда Дамир Гасимов.